Ki tum ni tum beri ka zia n bori nim kpe heaven. Kaman how? Wula ki nyɛ vinyaɣa daan ka yee tum la 247. Kaman how? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu Abdul Basit Kwecire as always a buɣino ŋɔ program zuɣu yuŋ paaya ka buɣino ŋɔ kum yirigi tiŋ naa ka o bɔhi ni bo n lu ni paɣa kpɛm n faai siɣi eh, lala n nyɛli zaŋ chaŋ bɛ ka alee ka buɣino ŋɔ lahi kum yirigi tiŋ naa ka o bɔhi ni bo n lahi lu ŋɔ maa ŋuni yaa eh, ni dana paɣa n dɔɣi bidibiga Kamani ti ni pun mali li tiri a na shɛm, di yi ku kana ka nyɛ yɛli suŋ bee di nyɛla zaɣ biɛɣu din no gbarigbari mini din no vum kpe ŋ-ŋɔ ka ti mali li tiri a na. Eh, ka yɛl a yɛn nyɛ ŋun nyɛ disclaimer ti ni nyɛ li shɛm. Not everything discussed here or said like ka ti yɛli kpe ŋ-ŋɔ n-nyɛ facts ti ni nyɛ li shɛm, kamani how, di zuɣu ka di nyɛ kamani how maa, kamani how ka ŋ-ŋɔ yɛn niŋ. So, ka kana ti teeri a yɛl if you are new to this channel, teemi ka a subscribe and you be one of the people ban yɛn nyɛri ti contents awesome ones anytime ka ti draw pirili eh, ti yɛn chaŋ ti gbaai yɛli shɛli n bɔŋɔ ka kana ti tuhi. A ti fatawa ka ti lahi nya li ni simiri doli. Fatawa nyɛla a ni nya shɛm ka di tu, a ni nya shɛm ka di chaŋ zahim, nyin ni nya shɛm. So gba yi nya li shɛm.

Ijtihaadi bi kpɛri din ni, di ni ku nyɛla bidaa din nyɛla firaq, kamani Annabi sallallahu alayhi wa sallam wan yɛli ni, Wa sa taftariku haadhihi al-umma ala thalaasin wa sab'iina firqa. M pɔla Naawuni so ŋun nam ma ni nolo shɛli ni lo ʒiya ŋɔ, m pɔ Naawuni ka lan labi poli ka kafaara shɛli ka n zuɣu ni pa musulinsi m-bala. Musulinsi pala all the time, ka nyin makɛtib zaa kuli nyɛla nyin iimaani zaa nyɛla

a baŋ di shɛŋa ka niŋ tough because ti yɛn yɛli shɛba yɛltɔɣa ŋɔ maa n bɔrimi ni n na ku n chɛ ka per se shɛli kana a mind ni before ka ti naan tuɣi bi yɛltɔɣa afa Lansa ni nyɛ afa ka mali zaɣa miɣu jiŋ ŋɔ maa puhiri maa a yi doli o kuli yiŋa m ma Shetu mini m baabila a ni duɣi o afa Aliri ni nyɛ afa ka mali ti zum a jiŋ maa puhiri maa a yi doli o kuli yiŋa. M ma a yi mini m ba Dasana n-duɣ o. Lala n-nyɛ li, di pala ban yi la zuɣusaa luna bee malaikanim n-nyɛ ba. N ni yɛn disikaasi binshɛɣu ŋɔ maa nyam, m bɔbimi ni a zaŋ a main ti ma na, ka m mini a zaa doli chaŋ nti nya yɛtɔɣ shɛli din be ti Tamale ŋɔ, especially Tamale ŋɔ n-kul nyɛ li maa bee Dagbaŋ ŋɔ but Tamale ŋɔ n-nyɛ di main problem. It's about ti religious leaders, Afa nima. Bɛ abusiri social media shɛm in a way eh, ti tooi zooya ka ti wum kaman a yɛn niŋ analysis on social media viɛnyɛliŋga eh, di, di, di nama din niŋdi binshɛŋa eh, post shɛŋa din paasiri through many things a yɛn nyami kaman di dii bi taali ni musulimi biɛhigu.

when you come to tamale in ghana is a vice versa di tiligimi kama social media especially facebook tiktoks and whatsapp status majority of post shɛŋa din yirina ti religious leaders sani di nyɛla turi ka bi turi taba

Redio zuɣu, Tafsiirinim ni piɛ redio zuɣu ŋmɛbu ni TV zuɣu, di daa tahila zab kara na yiŋɔ because di daa tooi zoomi kaman afa so yi ʒi n kɔna ni bee o yi ʒini o jiŋli ni niŋ tafsiiri ni a bee n yihi waazu o ni yɛn yɛli afa ŋumbala la yɛtɔɣa shɛm eh di dii bi tooi kaari message maa across because di tooi zoomi ka di nyɛla o niriba noli bee ban bɔri o ka o yɛn chaŋ ti yɛlli ti so hali ban di pun bi bɔri ni bambala maa wumli Antiri ka redio mini soshal midia ti kana ka ti pa nya ka afanim liriti taba ŋun bɔŋɔ yi yɛli yɛtɔɣa tali m o kpee ka ŋun bɔŋɔ yɛli yɛtɔɣa tali m just because of social media. Antiri ka peace council nim yina nti niŋ binshɛɣu n kati eh, binshɛɣu kaman m bo Zali shɛli zali kaman on radio bee TV. Afa yi lan ʒini ka di yɛri yɛtɔɣ shɛli a ba so akiida ka di nyɛla kaman o turi o mi bee kaman o niŋdila binshɛŋa din kpɛri different akiidanim bee afanim ninsal sili puuni, radio maa bee TV maa mali soli ni bɛ ŋmaai ŋmaai li. So from nimaani di daa na chemi ka di niŋ limited until ka all scholars maa ti create bɛ Facebook pages, bɛ TikTok pages and WhatsApp status. Bini create li na ka sokam yi pa nyɛ freedom of speech because from eh Facebook maa bee WhatsApp bee TikTok maa ŋun maŋmaŋ page n nyeli o ni bɔri ni binshɛɣu chaŋ ka di yɛn chaŋ. from the likes of Shehu eh, Vitim polo ŋɔ ni many of the scholars zaŋ a hankali yuli ni yɛri yɛtɔɣa shɛli maa majority of Facebook videos a yɛn nyɛ ka di nyɛ afa a ku nyɛ afa Facebook di pa o kpee ka o yɛra akiida ŋɔ kani naɣila ŋunbɔŋɔ bɛla ŋɔ naɣila ŋunbɔŋɔ bɛla ŋɔ naɣila ŋunbɔŋɔ bɛla ŋɔ so a ka to the general social media di ka sɔŋsim ti ti musulinsi eradication bee propagation di ku ka sɔŋsim tili because afa nim maa abuse ri mi afa yi duna social media o bɔhim noli ni ŋun bɔŋɔ ni yɛli shɛli maa kani o bi wuhiri ti tin yɛn bɛ shɛm ŋun bɔŋɔ gba yi kana ka o bɔhi noli ni ŋun bɔŋɔ maa o ka baŋsim o ni yɛli ŋɔ maa ka lala n nyɛli

yes shɛbira yeah yeah ni o yi tu naawuni ni naawuni n yɛn zab o maŋ zuɣu di ka problem a mi a baŋ shɛŋa o yi tu anabi what and what anabi sani maa ka yɛn yɛn ku saɣi di tu ni a zab anabi zuɣu anabi daa nyɛla ninsala kamani a daalifa maa ni nyɛ ninsal shɛm maa ka dira ka nyura ka nyɛ a toondana ŋuni n replace a daanabi whether he is alive or dead di tu ni azabi o zuɣu but no one cares until ka bi ti boli ti daalifa shɛba yuya bin boli afa shɛba yuya maa gba just listen carefully an yɛli maybe an yuli ka anabi nyɛ extended family bee extended person to you ma di pa shɛli majority of ban daa chaŋ ti gbaagi o maa gba eh, di yɛn nyɛ eh, biologically ka a gba daŋ n nyɛ o O yɛn nyɛ a daalifa ka bi tuo ka di zabo anabi ŋɔ nyɛla a daalifa maa daalifa ni amamaŋ daalifa ka di tu ni anabi turi n zaba gari shɛli kam ka dini n nyɛ ti ni bɔri shɛli ka dini n nyɛ ti ni bɔri shɛli n lee yɛrila kamani bini abusiri facebook this time afa nima bi abusiri la facebook n bi nyɛ the use of islamic pages maa. Afa ito ko duna Facebook be any short video ka bi post about Afa on social media TikTok, WhatsApp status and Facebook. Di nyɛma o kpee ka o tura bi bi durina ti wuhiri ti hankai shɛli. Majority of it. And ka lan bɔri ni n yɛli binshɛɣu yaa like there is something ka tira yɛli previously in an episode ka di bi yina. About Ti kpe ŋɔ bɛ ni zaŋ musulinsi yaa ka di ŋmanila kamani bara religion n-nyɛ li, musulinsi yaa yaɣi bara malibu. Musulinsi pa bara religion. Ti ni ni nya shɛm, the way ti jiŋa maa ni zaya, ti jiŋ kara kara maa, eh, ti bi nyari di yuus zaŋ ti salo maa ti ni wumdi afanim ni yɛri shɛm anabi saha musulinsi daa malila di kɔfɛs ka di sɔŋdi musulin nima I don't think even here a single kɔfɛs laa be ti jiŋ maa kamani example n dolila dee Gushiɛɣu bee Tampiŋ jumaɣu jiŋli puhira kamaa din tooi mali ti maybe ka n ti dɔni ashibiti bee kamaa bini yɛli ni kidney problem maybe ka jiŋli maa ni tooi donate binshɛɣu bee ka jiŋli maa ni tooi tibili a musulimi maa di kani jiŋli maa ni tooi niŋ shɛm nyɛlim ka bini yɛli ni a yiŋ nim maa bo liɣirina ka bi suhi aduwa yes but ti nyɛri other religion ka a nyɛ church member ni biɛra ka nyɛ church maa ni yɛn donate laɣa shɛli n ti laa personality maa laa niri maa So there is high time jiŋli ku pala kamani yaa biɛɣu kam ti niŋ zaŋ simiti mini tiles na it doesn't eat di bi niŋdi binshaɣu yiya ŋɔ afa nim maa propagation nyɛmi yaa bee bi bi bi kama majority of them bi bi bi takahi nyɛmi bi bɔm ni ti jiŋli n viɛligiri zaɣila nim jiŋli and that is not musulinsi maa. Man yulimi bee man sani, man nyɛya ka Naawuni bɔri ka maa jiŋli maa ni so ka alaafee ka bɔri 50 miliɔŋ. Eh? Hal ti yi kpuɣi jiŋli maa simii ti liɣiri 50 miliɔŋ chaŋ ti tib lala Musulimi maa, man sani Naawuni bɔri di gari ti yɛn zaŋ li n-da tiles sɔŋ jiŋli maa ni maa, man sani. Because tiles maa di doniya bee di bi doni ti ni puhi jiŋ shɛli maa, tiles maa viɛlim bi pahiri ti jiŋli like di bi pahiri kaman ti jiŋli dariza bee di laara. Bɛ ti yɛn zaŋ li fa nyɛvili shɛli bahi maa, Naawuni ni puhi ti ni ti sɔŋmi tab shɛli maa m-bala. Kamaa ʒin kara ŋɔ shɛli beni, kamaa bɛ ti kpe bɛ kɔfɛs ni, example, ti ni tooi nya 500 million. So 500 million maa doesn't necessarily mean that ti ku dimli naai ka lan kana ti yɛri Musulinnim yaa ni bɛ sɔŋ ma, ŋɔ maa sɔŋmiya ka bini maa bahi naai. 500 million maa naan tooi chaŋ ti da yɛlo yɛlo dibaayi, tɔbiɛhi ku neei di gba yima at the end of the day. ka di kpɛna ti sɔŋ jiŋli maa ni bi dam yu tɔn baas biɛɣu ku nyɛla din yima at the end of the day ka di kpɛna ti sɔŋ jiŋli maa ni it's not always ka di yɛn ʒiya ni ti tɔhi mali jiŋli eh, it's very important ni jiŋli maa gba zaya ka yuuni ninsali nim maa welfare zuɣu bi daa laafee ka musulin so bɛ jiŋli maa ni Nimaani ka o puhiri Juma'a ni ka o puhiri Idi ni ka o puhiri binshɛɣu kam, ka yɛlimuɣisiri ti paagi o in a form of mad din tooi zo o doro ka jiŋ maa ni tooi ku n ye hundred million n zaŋ tib musulimi maa. Laɣiri ŋɔ yila deei Kwechire Central Mosque na. Yes, it is very important but ti na ʒini nyɛli. Yaŋɔ ka a yɛn ʒiya ka bi niŋdi waazu n ti ya ni a ʒi laamatu zaŋdi chinchina tali na ni ti ti kpibisi zab zuɣu di pa shɛli o koolila afa maa ni a kana zab zuɣu ka a ʒi laamatu zaŋ chinchina talim na ni ti ti kpibisi a ʒi laamatu di bi chaŋ yim da zab zuɣu daani ka tori yi ku yo maa dundoli ʒini ŋɔ n nya nya a ni nyɛ bihi zab zuɣu ban be nimaani ka bee n-ye chuɣu nɛma chuɣu dali ka a chaŋ ti yo chaaji n-zaŋ li ti loori ka chaŋ ti niŋdi kɔɔls ni a nya nya a di paana ɛn hal afa ŋɔ gba man di yuya ni o ni yɛli a lala maa gba ka a yɛl o tɔ di viɛli pam Naawuni niŋ a barika niŋ yuli nimaani n-nyɛ ban niidi rimmoo.

Islamic orphanage yiri bɛni, Musulinsi orphanage yiri bɛni as one. Hali donations dee n-yirila Qatar, US shɛli polo kam n-kpɛrina din ni ka chuɣu dali ka bɛ ni tooi she nɛma ti 20,000 kpibisi. Afa ka m bɔbi ni o nyɛ o own boss. Afa yaa ka za kpibisi, Afa yaa ka za kpibisi, Afa yaa ka za kpibisi. Bia niŋ ŋ ŋɔ maa, at the end, tinim ŋuna ka bɛ yɛri ti ni ti niŋ naŋgban yiŋga. Naa di piri n chɛsi zuɣu n niŋ n niŋ so n ŋɔ. No, di muviri ti gba m-bala. Mani, a yɛli ni di piri n chɛsi zuɣu n niŋ so n ŋɔ. Lala noo yɛn nyɛli ka a nya afa so ka o piri n tiigi aniya tali zuɣu ka o mini Sunna niriba tɔɣisira. Ka so pirin Sunnata zuɣu ka o mini Shia niriba tɔɣisira, ka so pirin Shia zuɣu ka o mini Tijaaniya bi tɔɣisira. It's just tin mi shɛli o yi ni yɛli ti shɛm, sect maa m-bala. So it's just that the same thing, n yi nyɛ Man U, Man U fan ka a yɛn niŋ chɛli Man U maa ka zaŋ Musulinsi n-treat o, di tu ni a gba chɛ a Shia tali, ka chɛ a Tijaaniya tali, n-chɛ a Sunnata la sɔŋ ka zaŋ Musulinsi maa ki treat taba, ka dimb n-nyɛn ya, i di akiida n-wali. A ni zaɣisi ni a yu a daalifa kpe because of o ni nyɛ sunna, ka di ʒiya yaa ni ni n ŋɔ kani n ŋɔ kani maa, man mimi ni hal o ni niŋdi binshɛɣu maa yi ni yɛli ti shɛm, ɛhɛ, o daakiida n-wali di bi di bi lɛbigiri o chɛfura, o daakiida n-wali di bi lɛbigiri o chɛfura, ni ya yɛ ti da like yi yi da binshɛŋa like ɛɛh investment jiŋa maa tu ni di niŋdi investment maa. Hal investment maa ni yɛn niŋ maa, kamani jiŋli yi da yɛlo yɛlo dibaa ashɛm, din na yɛn zaŋli ti so ka o tumdi maa, naawuni zuɣu musulinsi, like musulimi n yɛn nyɛ o, musulinsi ka a sɔŋ maa, musulimi life ka a change maa, din yɛn zaŋli niŋ investment shɛŋa ka di yi, it's not always, it's not just compulsory that ti tɔhi ti jiŋli, jiŋli ni tooi niŋ investment ka laɣiri yina m mali jiŋli maa ka gu ka dihi musulinima, ka musulimi mali problem ka jiŋli sɔŋ o. Zaɣila ni biɛri maa jiŋli yaa ka za tahi ŋ-ŋɔna. Ya ŋɔ ka di pa eh kama eh yi mi ti ka ti niŋdi binshɛɣu ti actors ŋɔ president daa biɛra. What ever ti yi actr ki ya niriba viɛla ka acting maa ka ti ka ti ya yee sɔŋ. Eh ti niŋ kpaŋ ti maŋa because i ti nyɛ musuli nima bee i yɛni nyɛla musuli nima ka bi zaŋ musulinsi n bo n ti ban pa actors because shɛba pa actors ka dɔriti maa mali ti mi bi nyɛ ka afa so zaŋ o ginda maybe ti yɛni ti tuma maa mali problem slightly not fine to tin kana maa tammiya di yɛla tin daa kani maa o yuli jɛli yili musulimi n bala ka o puhiri jiŋli yeah jiŋ shɛŋa daa na jiŋ shɛŋa ban daa yɛli ti gba ni friday maa friday maa n-nyɛ ti daa ti ku tooi ti ku tooi like ti ku tooi n-zaŋ li ka ti yɛli a it's just hali ti bi yɛli yi zaŋ i friday liɣiri maa ti tooi no no no no no because di zooya pam ka so yi chaŋ jiŋli ni friday o tirila ten cedi o tirila fifty cedis kuli yɛli n-ya shɛba m-bɔri sɔŋsim ka kana eh din nyɛ life and death yɛtɔɣa maa o mi mi ni jiŋli maa yɛn zaŋla one year mali din chɛ ka biɛɣu kan ku kana ti tɔhiri five shilling yi zaŋ da tiles tiles maa bi dira jiŋli maa bi dira di malibu maa bi yaɣira o nyɛvuli bi naai ka chɛli bee ti nyɛviya bi naai ka chɛli this is the matter of life and death ka bi yɛli ti ni no jiŋli maa da eh Friday maa n-nyɛ ti daa Naawuni zuɣu musulimi n daa nyɛ o ka ti kana musulimi n biɛra yaa nyina doro ka ti bɔri ni yi ti ti soli tɛm suhila niriba di mi di pala ban yi kana ti ŋma ʒiri n yɛli ni bi chani la shɛli polo kaman shɛba ni yi ŋmari ʒiri shɛm din bɛla shɛli polo ka sokam mi musulimi n nyɛ o ka o yaa nyina mali purobilɛm ka ti chaŋ jiŋa ni ka bi zaɣisi ɛɛh ti ku tooi ti nya lala soli.

M mini m ma bi so n-daa ʒiya ka bari maa ŋ-ŋ kana nti as normal fi sabidillahi ka n yɛli o tɔ Naawuni ni yihi na n na ka. Ti na ʒila ni kamaa two hours later ti mali ti ma bi so ka o ti zaŋ o tibili kpa ma n-ŋumsi yɛltɔɣa niŋ ma ka n wuɣi m maŋa n-yihi five cedis ti o. Ti mali wundabi so nimaani ka o gba yɛlima yaa niŋ o ai a doo a ni niŋ shɛli a di mi a a amaa bari maa ŋ-maa ni di kana a di yɛl o ni daa ka laɣiri. Ka n yɛl o yaa m ma bia tɛɣu n yɛla ni zaŋ laɣiri maa ti so maa lab yol li ka a nya o m-mali di bukaata gari bara maa ŋɔ maa. Ti ni ʒi kpiɔŋ ŋɔ a mi nya ka o yiɣisi mali bara bee kaman a mi ni wum ni o chaŋ gbubi ŋmani m-maani bara. O malila paɣiba ni bihi. Ŋun mi di di gari bara maa, bara maa ŋɔ maa ŋun tuma m-bala hoo. Ni bi tooi maa because n malila iyaali Naawuni zuɣu Naawuni ni puhi ma shɛli yi zaŋli kuli ka n iyaali n paɣaba ni n bihi ti di di mali anfaani n gari ni n zaŋ ti barimaa ŋɔ maa Naawuni zuɣu abɔɔ n yi yuli li ka Naawuni n yɛlli Alkuraani puuni n iyaali maa yi dili Naawuni ni puhi ma shɛli n bala ni bi tooi maa o n chaŋ next person sani ŋun di ka guui ŋun dihi o iyaali ka gu ka o too ni zaŋli ti so ma o mali di use gari bari maa ŋma o ku tooi yina mali bara o bi maani bara dindali maa mi di bi viɛli ti o di bi viɛli ti o ka o o o bambam mi haali n ti zaŋ o o noli kpa ma n yɛli ma maa sɔŋmi ma ka n di bindirigu ŋuni n niidiri di gari bari maa ŋma so ti di gabiri binyɛri shɛŋa so ti ʒi nɛli ni sara malibu di niŋ very important n gari ti yi zaŋ chaŋ ti ti shɛli polo ni bi boli ti yuli maa story yinga lan bɔŋɔ ka yɛn zaŋ pahi ka chaŋ ka ti koli vai ti di din shɛhira bee ka wumli hali ka n mili bali ti bi boondi yuya afa timsili n nyɛ o o ku bɛni ka ti ma bi so o nyɛla liɣiri ka ku bɔri la o so n ku gbaagi afa maa ka o bɔri ni afa maa like o ku tooi binshaɣu ka yihi thousand five fifty million di ŋmanila ni o lɔri ni daa baliba di ku nyɛ shɛlikam zaŋ ti ti afa n nyɛli ŋɔ maa ka je ŋɔ sɔŋsim bahi n ku taami. n ku bɔhim ni a mamaŋ zaŋli mali a bukaata ka a fami a yɛli tɔ ni a niŋ a barika ni alhamdulillah m pahaya a ni bɔri binshɛɣu kam Naawuni ni taai bee n yɛli a la yɛtɔɣ shɛli labsim laɣiri maa kuli nti nyɛ five minutes ti a maŋa labsim laɣiri maa kuli nti nyɛ yuŋ dahin yini ti a maŋa n doli n bihi n ko yuli maa family puuni n nya so beni ka mali laɣiri maa bukaata zaŋli chaŋ ti ti o ka di taɣi yɛl shɛli yi family maa ni m mi ni di to a family other members bɛn tooi bi wum li kaman a ku zaŋ na ti ti ma ka o bi wum shɛm maa, kpuɣi ma alikauli ka zaŋ li ti lala nir maa ni o zaŋmi fifty million maa sɔŋ bɛn din tooi change o life i family maa ni ka o mali iyaali ni bihi. Lala ka afa maa daa yɛl o. N mi ni yɛl a ŋɔ di boi kaman ni bi di li maa ka chaŋ ti bi niŋ la. N suhir a Naawuni ni bɔri shɛli pam m-bala gba n gari a ni zaŋ na ti ti ma ŋɔ n-tuhi daŋ zaŋ li kpe a daŋ puuni yuli ma so mali lala thousand five maa because Man Afa ŋɔ ka so yɛn yɛla a ni hali 5,000 problem kama ni yi deei n deemi pahi bɛɛ di tu ni ti wuhiriya musulinsi maa o ni daa yɛli shɛm m-bala. Di tu ni ti wuhiriya ti daadiini maa zaɣimaŋli ni nyɛ shɛli. A yi tahi ma bia ka o di ŋun needi li ka din pun galisi shɛli a ni yɛn zaŋ chaŋ ti pahi shɛli polo ka bɛ boli a yuli.

eh, like to serve to lead us as a bo bɔɣa na bi daa niŋda bo zuɣu ka Naawuni daa ti maa nam na o ni daa za o zaasi shɛli maa daa nyɛ o daa ya kamina ya n ti servir niriba maa which is very important in serving maa ka musulmi biɛra ka jiŋ shɛli yihi 50 million ti yɛn sɔŋ o mi ka musulmi biɛra ka jiŋ shɛli tuhi 100 million ti yɛn sɔŋ o mi 100 million mini 50 million ŋɔ i yuuni din yɛn yi shɛli na ka di ŋmanila i bi mi din yɛn yi shɛli din ka n yɛri maa jiŋli bi zami ni di deei nu di ku deemi vali maa jiŋli ni tooi investi jiŋli ni tooi investi di ni chɛ ka viari mini water company ka bi reeti jiŋli n pahi business entities zuɣu bi yɛn tiba light bill di bɛla di ko ban kpuɣimi hoo din di nyɛ shɛm n bala ni jiŋli maa bi malimi niŋdi business laa ka ban kpuɣi which ka di ka ti mind ni so ti jiŋa ti nyɛ laɣa shɛŋa let's give our time like ka ti take ti time ka tiri saha ka ka tɛhiri musuhi nim gba zuɣu wula ka ti yɛn niŋ ka ti ti ti sect ŋɔ maa ka di sɔŋdi musuhi nima ka ti ni tooi zaŋ laa laɣiri maa invest niŋ binshaɣu din yɛn yihi laɣiri n kpɛna jiŋli maa ka di bi ʒiya ni biɛɣu kam ti kuhimi niŋ ŋɔ musuhi nima sɔŋmiya sɔŋmiya sɔŋmiya Di muɣisirila ti gba lahi sɔŋmiya sɔŋmiya maa naanzuɣu di nyɛla tɛha ti na n-daa m-ba because every day ti yi kana Friday ti yɛn wummiya ka bɛ yɛli ni ti ma bi so ti ŋ-ŋɔ ti ma bi so ti ŋ-ŋɔ majority five percent yi zaa puuni five percent n-niŋdi lala bini maa which ka di tiriya tɛha gba ka yi nya ka di ŋmanila yaa your your binyɛra is not working like daadua nima ka yi zilisiri yi maŋa di bi deera so like. so in short ti yɛtɔɣa ni ku nyɛ shɛli is our social media ka ti yɛli yɛ social media ti daalifa nim abusiri li mi eh, bi bi wuhiri ti binshaɣu di zuɣu majority ka sokam bi pam bi bi lɛri ti baŋsim shɛli social media zuɣu bɛ zaŋmi turi taba ŋun bɔŋɔ yi tuui m-bahi o kpee ka ŋun bɔŋɔ tuui m-bahi o kpee dindali ka a nya ka niriba gba tiŋ ŋmari ba musulin tiŋ ŋmari ba ban shia yiri maa bɛ gari kɔbiga ni something afa so yi ti yɛli afa so yɛltɔɣa dindali ban yɛn shia yili maa gari kɔbiga ni something ni di paagi o o gba yi yɛli ka bɛ lahi chaŋ nimaani n-ti lahi kpuɣili social media n-ʒili na n-ti niŋ ŋɔ ti daalifa nima maa yi yɛli ni ti yuli n-yɛli ka beni bɛ mi bɛ be yɛn che they will continue to insult each other hali ka shɛba turi kpɛri taba ninsali sani so tu so ba ka so tu so bia kama ka bi boondi taba bi boondi taba ŋmariba n boondi taba chɛfuri nima ka ti bɔri ni yi yɛli ti ni kama yaa ti bɛla n ŋɔ ti niŋ ka binshaɣu ti niŋ ka binshaɣu ti zani la yim ni ti bi karim so yi gba yi karim ka bɛ kama ti ni bɛ shɛm maa tinim tinim lee lee godly people more than you. bɛ ya ni ti doli afa tuma tiri doli eh ti doli afa yɛtɔɣa tiri doli o tuma eh but sometimes leadership by example yes ilan abuse social media over shɛba birigimi shɛba birigimi n kpɛ mɔɣuni ti nya a ni baŋ ni ti musulinsi maa din ku dabita mali ŋɔ maa eh n din ŋuna n yɛrila luɣuli kam a yi birigi n chaŋ mɔɣuni shɛli polo kam ka ka ka ka musulinsi ti ka dinni especially kpinkpaa ŋɔ n tin daa chaŋ ti ŋmaari bi films last two years ka jiŋli na mɛ diisi kura bɛn ti pilila diisi kura ni movies ŋmaabu since kamani 2013 14 2010 polo diisi kura daa malila chɛchinim four chɛchinim four bee three n bala ka jiŋli kani maa ka niya ka shɛli polo ka di be hoo a yi yaɣa saŋ n yaɣa puriya kpinkpani tiŋ shɛli a ni yɛn paai maa bini nyɛ jiŋli na bi nyɛ three years N problem maa di nyɛ outside eh, northern region di di ka pro yi yɛli ni northern region nyɛ dominated bɛ northern region ka a ku chaŋ mɔri ni ka musulinsi kani bɛ ka Christians chaŋ ni maa ni they don't go thank God kama this time n nyɛ this time like ban graduate young guys ban na yin yina maa ban n kpa bi foundations ka tooi chana n kpɛri lala tiŋsi maa ni n niŋdi ba tuuba nima ka wuhiri ba jiŋli puhibu ti musulinsi maa ku biɛla kpɛŋŋo yɛltɔɣa biɛri shɛŋa pam biɛni ka di niŋdi dagbaŋ ŋo bee gaana ka di ʒiya ti daalifa nim n chɛ ka di niŋdi gba bikos ban maŋmaŋa laik ka naawuni bɔri shɛli maa n bala bin bamma maa ni niŋ shɛli ka naawuni ni bɔri shɛli maa n bala so this is a message to ti daayɛfa nima pahi ya suɣulo chɛ ka ti nyari teachings social media social media bi zahim ni always ti ti yɛn nya afa nim di zuɣu shee bi turi taba di tu ni ti view na n ti nya afa so yɛtɔɣa ka di ʒɛya a gba yihirila waazu yin ya ti waazu din bɛni mini din kani maa di bi puhiri jiŋli din bɛni mini din kani maa di bi kpɛri alijanda Ɛdi paɣa din wali taba ni yɛ shɔŋ a ni yɛn rɔŋ di bi kpɛri alijanna. N ni malila one problem before ka n sign out. Ya ŋɔ malila problem dini ka n di yɛn start ka yɛli maa. N yuli Abdulbasit, m ba yuli Osman m ma yuli Kande. A ni yɛri afa so maa bee ni yɛli ka a zaŋ ti so maa bee a ni yɛn n complaini shɛli maa, O yuli alaasa ni o ba yuli Karim o ma yuli Arishetu paɣa ni doo n-duɣi o ka malaika nya o n-tooi niŋ wrong. Afa ni tooi beni ka deviate so o n-yelli maa di bi ti di bi tiba autopsy sheli ka maa yaa afa yi niŋ wrong ka a ku tooi yel o. Din ku che ka naa tumbirigi bee kaman eh zuɣulan tumbirigi bee eh laɣirilan tumbirigi ka di ʒiya ni afa ni tooi yel o shem because Naawuni classify la lala respect maa Naawuni yi ti a baŋsim Liɣiri nam, a nya la a lineage maa bɛ line maa m bala so lana o n nyɛli, afa ni tooi mali problem o ni tooi mali aibi shɛli ka di bi chaŋ di bi lɛbigiri o ni kam a yi ku tooi yɛli o because of o ni gbubi Alkur'aani maa zuɣu so ni tooi gbubi Alkur'aani ka deviate ka i yɛli o yɛltɔɣa so disclaimer Nyɛ ŋun yɛn disclaim n bala niriba pam yɛrili kamaa ka di ŋmanila a yi nyɛ afa ka chaŋ ɔɔt so tooi yɛli a yɛtɔɣa disclaimer kamani how program zuɣu a mi yi yɛli ni di kani ti malila di evidence social media tiktok whatsapp and facebook ka afanim turi taba ka di nyɛla majority a yi chaŋ ti search majority of ti top scholars o social media o ka waazu suŋ din ni Di pa nolɔɣu ni ka bɛ ŋmɛli Sagan be NTV o social media di pa Friday Live Hutuba din ni din ni za compulsory hali Friday Live Hutuba maa a yi nyami ka so tam di zuɣu nti deviate m mali yɛri ya yɛtɔɣa shɛli n bi bɔra so disclaimer ti ni yɛri yɛtɔɣa shɛli maa Arabian mi they don't teach on social media they insult each other. bi chɛ ka bi yɛlimi ti yɛlimaŋli afa tufeeri yɛltɔɣa maa yɛlimiya ti yɛlimaŋli ka ti doliya sa tiligi biɛɣu ni amaa di chɛli ka ti doliya ka ti miniya sa ti vori tabi chɛni shɛli polo ka ti bɔhi afa ka yaha a mii chɛna n kaai ni a bi mi bikos yu noo bɛst. Yi ni karim shɛm pam di ʒɛmi ni Ee afanima, wuhiya ti adiini maa ni nyɛ shɛli, adiini maa ni nyɛ shɛli. Di ni n-kpa chɛli ka ti baŋ ti daadiini gari i daakiidanima. Di ŋmanila akiida maa di bi nyɛ ti di favouriyami, inim ka di favour pam akiidanim maa. So din favour ya maa yi kana yi duna yi wuhiri ti la baŋsim n-chaŋ ti kootiri fom ya polo ŋumbɔŋɔ daa yɛli ŋ-ŋɔ ka yɛli ŋ-ŋɔ ihi din ŋuna yi conference m-bala. A yi kpahi n-gba lala baŋsim maa we don't need it, karimbihi yɛltɔɣa m-bala. Ai suɣuyi yɛn zaŋla like hujja shɛŋa n-duna nti kɔnfiusiri ti ti ni n ʒi Faatiha ka a ti chaŋ ti nti kootiri binyɛr shɛŋa ni n nya a baŋsimdi kani. Wuhim ma Faatiha maŋli ka m baŋ li puhi jiŋli. Wuhim ma, ɛɛh, duyi maa, Birabinnaasi maŋli ka n doli li m puhi jiŋli ka di deei ka chɛ ka n tahiya nyɛ zaɣ maŋli ka, ɛɛh, duyi maa, n solaati nyɛ zaɣ maŋli.